تے اج میں کوشت کیتی ہے طبیعت میری اج وی ٹھیک کوئی نہیں سردی وی لگی ہوئی ہے تا اج میں لکے آر لکار ویڑھی بیٹھا تا میں کہ چلو دوستاں دی جڑی تاں گھن اسیں او مکاؤں چا ایں میں تھوڑی جی دیر پروگرام کر کے چلو ایک رابطہ ہے رابطہ راوے پہلی گال تے کہ میں تساں سارے دوستاں دا ممنون مشکور ہاں کہ میرے اج ہک لاکھ فالور پورے تھی گئے سی تاں ایندے واسطے میں پوری اپݨے وسیب دی سرائیکی وسوں دی اپݨے سارے چاہوݨ آلاں دے دلوں بجانوں شکریہ ادا کرینداں کہ انہاں نے اتنی محبت ݙتی ہے کہ میں جیڑھی توقع وی کانہیں کیتی کہ ہک لاکھ فالوور تھی وئے نا کوئی مذاق نہیں بہوں ڈھیر سارے فالوور ہیں تساں دوستاں دی محبت دا اے ثمر ہے اے نتیجہ ہے جیڑا کہ میں کو اج این شکل اچ ملے چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے بیا کیا ہے ہنین طیب بیٹا وعلیکم السلام آصف حسین بسم اللہ آصف حسین بسم اللہ آل رسول نال محبت تاں دل روز نمازاں چھوڑ ڈے کعبے کیا نہ کر سائیں وسدے رستے رہو کوں مبارک ہووے سارے دوستاں کوں مبارک ہووے سائیں ہک لاکھ فالور تھی گن سائیں میرے میں تساں دوستاں دا ممنون و مشکور ہاں کہ تساں اتنی وڈی محبت ڈتی ہے جاں دا کوئی میں شکریہ وی ادا نہ کر سکدا چاؤدھار میڈے ظلم دی بھا ہے بیا کیا ہے۔ ارمان دے لاشیں دی سوا ہے بیا کیا ہے تے کیا ڈیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی کیا ڈیکھدا ہیں اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے روون دا الا ہے بیا کیا ہے تے تیں سمجھئے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندے تیں سمجھے ساݙے گھر کوئی تارا پیا لاندھے ہنجھوں دے چراغیں دا اشاہ ہے ٻیا کیا ہے تے پیو ٻڈھڑا جنواں پتریں کنیں خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے ٻیا کیا ہے تے انہاں شاہ صاحب ہوݨی آہدے پئن کہ کیوں ݙر ڳئیں میݙی ہنجھدے دٻکار کوں سݨ کے کیوں ڈر گئیں میڈی ہنج دے دبکار کوں سن کے ساون جو ہے دریا کوں وی ڈھا ہے بیا کیا ہے تے دل وہمیا ایں ویلے رات دے تیڈو کون ہے آندا تیکوں میڈی کار کوئی وہم بلا ہے بیا کیا ہے تے کل رات میں عرش دے سائے تے کھڑا ہم ناشاد میکوں ماء دی دعا ہے بیا کیا ہے دوستو میں توکو پہلے دسا ہے کہ میری تھوڑی جی طبیعت ناساز ہے تاں میں پروگرام شروع کیتا ہے میں کہ دوستاں دی تانگ ہو سی میرا کوئی تھوڑی جی گلا خراب آئی کوئی نزلہ زکام آئی ایویں طبیعت ناساز آئی تاں میں ملتمس ساں سارے دوستاں کنے نوازی اے اے انہاں دی پہاڑ نوازی اے کہ او ایں ویلے رات دے اتنی سردی دے وچ ساڈے پروگرام وچ لنگ گئن سردار صہیب خان سواگ بنڑینجا خان اج ساڈے ہک لکھ فالور پورے تھی گئن تے اساں آکھیا اے سنگت دا کروں چا شکریہ ادا محمد کلیم کیا بات اے ادا ماشاءاللہ یوٹیوب دے اتے ساکوں دوست نے کیتا اے میسج اے جیڑا پروگرام تھل سٹاف تے جھوک اے سئیں اے فیس بک تے یوٹیوب ڈوہیں دے اتے بیک وقت شے تھیندے راتیں ساڈھے نو وجے۔ ہک نکی جیڈی گالھ سنوچا، گالھ بڑی پتے دی اے۔ ہک شہر دے وچ ہک کسائی ہئی، اوندی مرغیاں دی دوکان ہئی، ذوالفقار سومرہ صاحب وعلیکم السلام لیا توں او مرغیاں دا گوشت وچیندا ہئی، ہک ڈیاڑے، او گوشت بݨیندا کھڑا ہا یا گوشت ویچی ٻیٹھا ہا تاں ہک گوانڈھی آیا اوں آݨ کے اوکوں آپݨی ہک مرغی ݙتی جیڑھی ذبح تھئی ہوئی ہئی۔ اوں آکھیا کہ اے میݙی ککڑ دا چھل کے گوشت بݨا ݙے تے میں ایویں تھوڑی جی دیر اڳوں کوئی سودا سلف گھنݨا ہے او گھدی آواں تے میں ولیا آنداں۔ ڳالھ بڑی پتے دی ہئی قیصر عباس بلوال۔ تھوڑی دیر بعد شہر دا جیڑا قاضی ہئی او وی تشریف گھن آیا۔ اوں آن کے ایکوں آکھا کہ میکوں مرغی چاہیدی ہے۔ اوں آکھیا جی میڈے کول گوشت ختم تھی گئے مرغیاں ضبط کر چھوڑی ہن ساریاں ختم تھی گئین۔ ہکا مرغی ہے لیکن او وی ضبط تھئی ہوئی ہے او وی کہیں میڈے کسٹمر دی ہے میڈے کہیں گاہک دی ہے۔ گالھ بڑی پتے دی ہے۔ گالھ کوں صرف انجوائے کرائے تساں۔ ایندے چ بڑا نتیجہ نکلنے سی قاضی صاحب آکھے نہیں سی یہ مرغی میک ڈیو چا تے اون آکھے کوئی نہ سی تساں شہر دے قاضی ہوئے میرے کو اتنا بڑا نا انصافی نہ کرواؤ قاضی صاحب نے کو آکھے اگر تیرے کو آوے نا تو وہ آکھے کہ تیری مرغی اٹھ گئی اوں آکھیا سئیں میں کیویں اکھیساں مرغی تاں ذبح تھئی ہوئی او ݙیکھ ڳئے اے کیویں ممکن ہے کہ مرغی ذبح تھئی ہوئی ولا اݙ ونڄے۔ اوں آکھیا سر زیادہ زیادہ کیا تھیسی تیکوں قاضی دے دربار اچ کیس کر ݙیسی۔ تیکوں میڈے کول گھینا سی۔ کوئی نی تساں کولوں اوں ککڑ بنا ڈتی۔ ککڑ دا گوشت چا تے قاضی گھر گھن آیا۔ ہن پچھوں اوندا اوگاہک آ گیا۔ جیڑھے ککڑ دے مدعی کوں آکھا کہ ونج کے کسائی۔ ایہ ہن انہاں کوں چھڑاون پئے گئن۔ جیلے چھڑاندے پئے ہن نا تاں جیڑھا ککڑ دا مدعی ہئی نا اوندا کنیں ہتھ لگئے تے یہودی دی اکھ نکلی گئی۔ گالھ بڑی مزیدار ہئی۔ ہن یہودی دے پوتر اوندے پچھوں لگ گئن۔ او اگوں بھج پئے۔ اگوں کوئی چوک ہئی، کوئی چوراہ ہا، کوئی مینار ہا۔ اوندے اتے بھج کے چڑھ گئے۔ ایہو بندہ عبداللہ کنیازی جیہڑا چھڑائیں دا ودا ہا۔ ہن پچھوں ایندے چھور چڑھے نی ایہو اتوں دھراک ڈیتا ہے تے تلے ہک بندہ لنگدا پیا ہا۔ او اوندے تے آ کے لگئے تے او بندہ مریا گئے۔ ہن کوکڑ دا کیس علیحدہ یہودی دی اکھ آلا کیس علیحدہ تے ہک بیا کیس وی بنڑ گیا قتل دا جیڑا ایندرک مارا تے تلوں بندہ مویا گیا قاضی دی بارگاہ اچ پہنچ گئے گالھ بڑی دلچسپ اور سبق اموز ہے اچھا جیڑھے ویلے قاضی صاحب دے دربار اچ پہنچا نا ہاں بھئی قاضی صاحب پچھا بھئی کیویں آئے وے بدر فریدی صاحب وعلیکم السلام تاں انہاں پوری حال حقیقت کر سنڑائی کہ ایویں ایویں میں کٹھی ہوئی مرغی ڈے کے ایکوں آیاں تے ایں ایکوں آکھے کہ میکوں آدھے گوشت کوئی نی جو ککڑ تیڈی اڈ گئی قاضی صاحب ایویں تھی سکدے کیا ذبت ہوئی ہوئی ککڑ وی اڈ سکدی ہے

تے پرندے اڈسن زبہ تھوے اڈ ویسن جیڑھے شے دا تہاڈا دل آکھسے تساں کھاسو ایندی نس موجود ہے لہذا ککڑ اڈ سکدی ہے اے خاموش تھی گیا اتنی دیر دے وچ او یہودی آکھیا بھی میڈی ہک اکھ نکل گئی اوں کہ گال ہے کہ مسلم دا نان مسلم تے جیڑھا قصاص ہے او ادھا بنڑدے۔ پہلے اے تیڈی ڈوجھی اکھ کڈھسی ولا توں ایندی ہک اکھ کڈھ گھنے کم برابر تھی ویسی۔ اوں ڈٹھے کہ یار اگے ہک اکھ اگے کڈھائی آ نا ولا قاضی صاحب میڈی ڈوجھی اکھ وی کڈھیندے اے تاں میں بالکل اندھا تھی ویساں بہتر اے کہ میں بدلہ ای نا گھندا۔ او پچھوں تے ہٹ گیا۔ ہاں بھئی ہن توں ڈسا بھئی تیڈا کے مسئلہ جی۔ اس آکھیا جی کے ایں سے مینار توں دھرک مارے عمر صدیق بٹ صاحب وعلیکم سلام تاں تلوں میڈا پیو کھڑا ہئی اوکوں اے آ لگے تے میڈا پیو موئے گئے۔ میں آکھیا ہوں کے یار اچھا ہن ایویں کر توں چڑھ ونجوں مینار تے۔ اے تلو کھڑوسی۔ توں اتوں دھرک مریں تے اے اگر بچ گیا تاں ایکوں سزائے موت ڈیسوں اگر اے مر گیا تاں تیرا قصاص برابر۔ اونہاں کہے قاضی صاحب اگر میں چھت تے چڑھاں میں مینار تے چڑھاں تھل فوڈ سیکرٹ عباس سیواگ ہے بال امبریک باقر سیواگ شکریہ۔ میں مینار تے چڑھ کے ماراں دھرک، تلو اے کھڑا ہووے، اے اگوں ونجے ہٹ، میں ڈھاواں، میں موئے ونجاں یا میڈی کوئی لت بانہہ بھنی ونجے قاضی صاحب ودھ کیا تھیسی تاں قاضی صاحب ہیکوں آکھے کہ تیڈا پیو اگھاں پچھیاں کیوں نائی تھی گیا۔ لہذا اے شک وی ایندے تے نئی لگدی۔ تریہے بڑے خوش تھی کے واپس ولے آندے ہن تے جیہڑا قصائی ہئی نا او آدھے اللہ کرے شالا قاضی ککڑ کھادی کھڑا ہوئے جڈن وی فیصلہ تھیوے تاں بہوں سارے دوستاں تائیں اے میرا پیغام پہنچ گیا ہے کہ میں آکھنا کیا چاہندا ہاں کہ انصاف دے تقاضے پورے کرن سانگے قاضی دا کانڑا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ فیصلے توک سنا ڈیوے بھاویں قتل دا مجرم ہی ہئی توں کیویں چھوڑے بھاویں اگ کہیں دی کڈھی کھڑا ہئی توں کیویں چھوڑے بھاویں کٹھی ہوئی ککڑ اڑا چھوڑیس تاں قاضی اپنے وقت دا بادشاہ ہوندے تاں اوندے فیصلے سرکی تھے ہوندن۔ کڈائیں وی ایکوں کوئی دوست سیاسی رنگ نہ ڈیوے۔ سردار عبداللہ خان نیازی، بھومی اربانی، ملک شوکت، وعلیکم السلام سوہنی جان، عمر صدیق بٹ صاحب، وعلیکم السلام تھل فوڈ سیکریٹ دے چیف ایگزیکٹو سردار ملک محمد باقر خان سیواگ پروگرام اچ لنگئے۔ ماء دی جھولی جڈاں سراندی ہئی نندر ویلھے توں پہلے آندی ہئی۔ رو پواں تاں رکھیج ڳئے پردہ کھلدا ہامی تاں ہنج ڈھاندی ہئی۔ واہ واہ تے واہ واہ اللہ ڈتا تسیں میڈا ناں ولا گھنو پلیز۔ اللہ ڈتا صاحب بہوں مہربانی ہے تہاڈی آیا تساں پروگرام وچ لنگ آندے وے ساڈا مان ودھیندے وے ساڈا تساں فخر ہی وے ساڈا مان ہی وے۔ تاں کیا سنڑنا پسند کریسن سائیں دوست جیڑے دوست تاں ریگولر پروگرام اچ آندن کوئی فرمیش ہووے تاں سائیں تساں ضرور ساکوں کیتی کرو کوئی ماء بولی دے نال کوئی سرائیکی دا کوئی سوال ہووے تاں او وی تساں کر سکدے بھئی ہک کوئی خاتون ہئی او کریندی پئی ہئی سرائیکی دے وچ پی ایچ ڈی اچھا پی ایچ ڈی کریندی پئی ہئی تاں او آئی اے کہیں دیہاتی علاقے دے وچ کہ میں کہیں پرانے بڈھے کوں ملاں اوندے کنے سرائیکی دی کوئی پرانی گالھ سنڑاں او ہئی فارنر ہئی کہیں بئے ملک دی ہئی اوکوں شوق ہئی ساری ماں بولی تے پی ایچ ڈی کرنڑ دا محمد کلیم صاحب تیڈے سمجھاونڑ کوں سلام ہے ادا شکریہ سائیں بہوں مہربانی وسدے رسدے رہو۔ فداحسین جمنٹ ایڈووکیٹ بڑے ڈینہاں دے بعد پروگرام اچ لنگھ ائے اساں دل دیاں تاگرائیاں نال انہاں کوں آدھے ہیں خوش آمدید اچھا تاں اوں ہک بڈھڑے کو گولیا تے بڈھے کو آکھے بھی جو کہ یہ سرائیکی پڑھ بھی گھندی آئی لکھ بھی گھندی آئی ہلا بھی گھندی آئی ایں بڈھڑے کو آکھے کہ میں کوئی سرائیکی دیں گالی تیرے نال کرنی ہیں تے انہاں کو لکھنی ہے بربری سیل پوائنٹ سائیں بسم اللہ پروگرام وچ لنگ گئے وے عابد بھائی وعلیکم السلام کوئی شاعری سانجھ کیتی نے میں ضرور پڑھن دی کوشش کریساں تے ایں بڈھے کوں آکھے کہ بھئی تیں میڈے نال گال مہاڑ کرنی اے اتھاں بدلوں چلدا پئے تے وٹ بنڑا کھڑا اے تاں توں ایویں کر نا جلدے ہیں دریا وہندا پئے کھوہ آندا پئے کھوہ دے نال بہہ ویسوں اتھاں تھوڑی ٹھاہ ڈھیلوسی تے اݙاہیں ڳالھ کریسوں ایں پچھئے کہ وٹ کیکوں آدن اوں آکھئے وی جیڑھلے گرمی ہووے نا بدروں دی دیگریلا ہووے تاں موسم اچ ایہ وٹ بݨ کھڑدے اچھا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا ہوں کہ ونڄݨا کݙوں ہے اوں آکھئے ایہ ہی ہے جیڑھی وٹ نی ویندی پئی یا ایں وٹ تے وٹ دا مطلب تے کہ بھی جلے گرمی تے اکراس تے اس طرح دی کوئی شے بنی کھڑی ہوئے اس کے این وٹ دا مطلب بننا ہے اچھا بھائی ہوں بننا لکھی دے ایویں ٹردے ویندے ہیں بڑھڑا تے چھوکری جڑی پی ایچ ڈی ویل کریں دی تا اگو ایک بندہ نا ایویں بھاج کرن گی نا کماں دے وڑے تے ایویں نوڑا ودا او پچھے بھی ایک کے مسئلہ ہے وہ ایک وٹ پیا ہوئے

کتنے کتنے مفہوم ہن تاں تساں یعنی اپݨے بزرگاں دا شکریہ ادا کرو جنہاں نے ایݙے پیارے پیارے تے مٹھے مٹھے ناں تساں کوں رکھ ݙتن اللہ ݙتا ادب ہے میݙا ناں ولاگنسو سئیں اللہ ݙتا تساں جیوو ٻہوں جیوو ٻوہڑ جیݙے تھیوو شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لڳے میں پہلی واری آیا ہاں میاں چنوں توں گانا ڈھولے دا چسکا سائیں اللہ پاک تہاکوں خوش و خرم رکھے کوئی فرمائش ہووے میں اپݨی عقیدت دے حوالے نال صرف چار لائناں آکھݨیاں کیونکہ شیر خدا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دا یوم ولادت یا ظہور دی ݙیہاڑ گزر ڳئی ہے تاں تاں کوئی بشیر غم خار صاحب دیاں چار لینا کوئی ولی گال نائی در لہاون خدا دا قیصر سواگ صاحب بسم اللہ کوئی ولی گال کوئی ولی گال نائی در لہاون خدا دا سوال ہے جو کعبے دی کند کیوں پھٹائیس کوئی ولی گال نائی

تاں اگو آدھے سئیں کہ ابلدا وی پھلدا وی ابلدا کیہاں پئیں اوندے اپنے کوٹھے دی کندھ اس سٹائیس تے اوندا اپنا گھر اے جیکوں سڈے چاہوے اجازت نہ ڈیوے تاں آ کوئی نی سگدا علی نال جئیں بر میچ اے او بر تھئے اوں بر کوں حشر تئیں وسا کوئی نی سگدا میں عالم اسلام کوں چلو کوئی پہلا منیندن تے کوئی چوتھا منیندن تے سارے عالم اسلام کوں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت ظہور مبارک ہووے۔ وسدے رسدے رہو۔ محمد اصغر لوٹھڑ جگر لوہا لوکار لہا چا۔ سائیں پالا ڈاڈھے تھوڑی طبیعت ناساز اے ایویں ہلکی ہلکی ٹھڈ لگدی بیٹھی اے بخار دا سپیڈ جھلی بیٹھاں پچھلے ڈو ترے ڈینہاں توں میں آمین یارب العالمین سائیں جیڑھی جیڑھی وی کوئی کہیں دی حاجت اے اللہ پاک او منظور و مقبول فرماوے تے میں کیوں آکھاں اݨ چتا اے میں کیوں آکھاں اݨ چتا اے کاں آن آکھئے میکوں سمجھ نی آئی الا ریتا برا کیا آکھئے ویسئیں اللہ جانے ولا ملسوں نہ ملسوں زی ضرور ملسوں جیندا بندہ مل پوندے سئیں پریشان تھیوݨ دی ضرورت کئے نی تے میں کوئی ایڈا اہم بندہ کوئے نہ عنایت ولایت دا میلہ لگدا پئے ٻارہاں فروری کوں جیڑھا سنگتی وی میلے تے آسی۔ اساں اوندی مہمان نوازی کریسوں۔ اساں ایں علاقے دے وچ رہندے ہیں جتھاں عنایت ولید دا سایہ پوندے تاں جتنے ہی عنایت ولید دے مہمان ہوندن عنایت شاہ بخاری دا میلہ جیڑھا جیڑھا وی سنگتی آویسی جیڑھا میڈا فالور آسی اساں ضرور ملسوں حال ویلا وی کریسوں چاہ ٹکر روٹی انشاءاللہ جس جوگے ہیں پوری خدمت کریسوں۔ ہاں جیڑھا دوست وی میلے تے تشریف گھنا سی بارہاں فروری کنے میلہ تھیندا پئے شروع تے ایں پروگرام دا ناں ڈساؤ چا ایں پروگرام دا ناں تھل ثقافتی جھوک ہے سئیں اے ہیک ڈیاڑ چھوڑ کے روز ہوندے مثلا سوار دی شام ہوندے بدھ دی شام ہوندے تے جمعرات دی شام ہوندے لیکن میری طبیعت ٹھیک کوئی نہ آئی کل رات میں پروگرام نی میں کر سکیا میں اج پروگرام کریندا بیٹھا ہاں۔ اشتر صاحب دا کوئی ڈوڑا سنڑاؤ چسیں۔ میں نوکری کریندا سئیں کہ او اپنڑا حال نہ ڈیندا ہا۔ او میڈے حال تے کھلدا ہا۔ فداحسین جھمٹ تیڈی نظر پیا کرینداں کہ او اپنڑا حال نہ ڈیندا ہا۔ او میڈے حال تے کھلدا ہا۔ او کھل کھل کے بڈ ویندا ہا۔ ول ہوش سنبھال تے کھلدا ہا تے میݙے موئے ہوئے مال کوں ݙیکھ کرئیں میݙے موئے ہوئے مال تے کھلدا ہا میکوں اشتر اڄ تئیں سمجھ نئیں آئی او کیڑھی ڳالھ تے کھلدا ہا او کیڑھی ڳالھ تے کھلدا ہا تاں جیویں کیتی ہاوی ابتدا کھلدے کھلدے تے آ ہن کرو ان تہا کھلدے کھلدیں تے میں آکھے میں رسدا منا کھلدے کھلدیں او کھل کھل کے بڈھ گئے ولا کھلدے کھلدیں او کھل کھل کے بڈھ گئے ولا کھلدے کھلدیں مرکت چاساں دی پئی ہے تے سارے ہک دفعہ ایویں لکھو چا واہ واہ تے واہ واہ تاں ٻیا وی کہیں سجݨ ساتھی دی کہیں دوست دی کوئی فرمائش ہووے او ضرور ساکوں سینڈ کریسی اگر تاں ساکوں اوندی فرمائش آندی ہوسی محمد اصغر لٹڑ صاحبہ دا پے جگر احتیاط علاج سے بہتر ہے سیں بالکل ٹھیک فرمایا ویسیں ہن وی میکوں پالا لگے بیٹھے میڈے آواز دے وچ وی کافی تبدیلی ہے اے قیصر سیواگا دا پے سیں مومن مولائی کا کوئی ڈوہڑا سنا دیں۔ سائیں میں مومن مولائی دے ڈوہڑے اونڑے لکھ کے رکھے ہین۔ میکوں پوسن ایویں بولنے۔ میں کوشش کریندا ہاں کہ اگر میڈے سامنے توں کتاؤں گزردن نا تاں میں تہاکوں ضرور سنڑوینداں کیونکہ کہیں سنگتی دی آ گئے سئیں۔ تے تیڈا کیں ویندا ہے ساہ ودھ ویندن۔ ہائے ہائے ہائے۔ مومن مولائی دی فرمائش پوری کریندے پئے سئیں قیصر سیواگ صاحب دی فرمائش ہے فراز احمد ادا پئے واہ واہ تے واہ واہ تیڈا کے ویندا ہے ساہ ودھ ویندن ذرا گلکڑی گھٹ کے ملا کر جیڑھا تیکوں خطرہ ہے ساڈا مسئلہ ہی نہیں نہ شرم کولوں رنگ ڈھلا کر کئیں ہور دے ہوش ہوا تھیسن اینجھے ڈنداں چ ہوٹ نہ چھلا کر اگے موئے مکے ودھیں ہتھ بنداں ساڈے سامنے ڈھیر نہ کھلا کر فرمائش پوری تھی گئی ملک فیاض عزیز جگ صاحب بہوں مہربانی تھوڑی بہوں دیر توں پروگرام کوں ڈیدے پئے ویسیں محمد جمشید صاحب بسم اللہ

اپݨے اچے تھلے دی ہک چنڈ تے کھڑ تے شہر دے کٹھے کتے کٹھے کر کے ہݙیاں میں ورتیندا کھڑیا کرو یاریاں سوچ کے لایا کرو نیٹ ورک دا یار کوئی ایڈا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک انہاں کوں ہدایت ݙیوے تاں ایتھے ونجے ختم اگر دوستو تساں ناراض نہ تھیوو نا میݙا گلا ساتھ نی ݙیندا پیا میݙی طبیعت تھوڑی جی ناساز ہے۔ میں پروگرام اڳے چالیہہ منٹ تک کر وینداں لیکن اڄ بدقسمتی دے نال ہک تاں میݙی گلا خشک تھیندا پئی ہے اور ݙوجھا میݙا آواز بت بھاندا پئی ہے تھوڑی کمرے دے وچ وی ٹھنڈ ہے تاں اگر ناراض نہ تھیوو تاں میں چھیکڑ تے سنیہہ ݙیواں جیڑھا کہ میں آخر تے محبتاں آلا پیغام ݙیندا رہنا۔ اللہ ݙتا دا پئے جناب تہاݙے آوݨ دی۔ اڈیک رکھسوں واہ واہ تے واہ واہ سائیں میں ضرور حاضر تھیساں کاشف علی چینا جیویں جھگ تے جوانیاں ماݨے تتی واہ نہ لگی آمین ثم آمین شالا کہیں کوں کجھ نہ تھیوے میں تاں اپݨے وسیب واسطے اتنیاں دعاواں کرینداں کہ اللہ پاک انہاں کوں کجھ نہ کرے او دور ٻیا دور ہا او دور گزر ڳئے۔

کیا سوچ کے نکھتھی ہے گھروں شام کوں کملی ماء اپنڑیں جیا پیار بھلا کون کریندے ناشاد سئیں انڑ دی ڈو لائناں بئیاں سنڑو کے میل نیناں دی ہاں اچ اترنی تاں ہے میل نیناں دی ہاں اچ اترنی تاں ہے تئیں کیتی اپݨی دھی ٻار بھرنی تاں ہے تے دھی پرائی دو جو تر تر تکیندا ٻیٹھیں دھی تیݙی وی ایں راہ توں گزرنی تاں ہے دھی تیݙی وی ایں راہ توں گزرنی تاں ہے مقصد آکھݨ دا اے کہ جیڑھے لوک کہیں نال کریندن اوندے نال ضرور تھیندی ہے۔ مطلب اے کہ اگر کہیں دی دھی کوں تساں غلط نگاہواں نال تکیسو تاں تساں یقین محکم رکھو کہ تہاڈی دھی، تہاڈی بھیݨ، تہاڈی ذال، تہاڈی ماء جیڑھے ویلے روڈ توں ویسی یا اوں راہ توں لنگھسی اے مکافات عمل ہے اوکوں کوئی ضرور انہاں نگاہیں نال ڈیکھسی تاں لہذا اے چھوٹے چھوٹے گناہ ہن۔ جیہڑے کہ بیسیکلی جنہاں کوں اساں گناہ نہ ہیں سمجھدے لیکن ایہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام دے وچ عورت پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھی ہووے تے اوندا عکس سایہ پانی دے چشمے وچ پوندا پیا ہووے اوکوں ڈیکھنڑیں شرن حرام ہے۔ بس ایں واسطے نہ شاہ سئیں آکھے کہ دھی پرائی دو جو تر تر تکیندا ٻیٹھیں دھی تیݙی وی ایں راہ توں گزرݨی تے ہے تاں جیڑھے آپ کوں رولی ودے ہوندے ہن محمد عاقب صاحب واہ جی واہ کمال ہے سئیں تہاݙی محبت ہے سئیں تساں بڑے ݙینہاں دے بعد پروگرام وچ آئے وے اللہ پاک تہاکوں خوش و خرم رکھے اے ڈیرہ اسماعیل خان دی دھرتی دے نایاب ہیرے ہن تاں میں انہاں دی نظر چار لائناں پیا کرینداں ڈیرے دی سرزمین دے شاعر جمشید ناصر سیوݨ دی کہ جیڑھے آپ کو رولی ودے ہوندے ہن اوہے کائی شے گولی ودے ہوندے ہن اللہ دے گھر اللہ تاں نی نظریا اتھاں تاں کوئی مولی ودے ہوندے ہن کیا کمال دی شاعری کریندن ڈیرہ اسماعیل خان آلے کاشف علی چینا تساں بہوں جیوو محمد جمشید صاحب وعلیکم سلام دل خوش ہو گیا سائیں تہاڈیاں محبتاں ہن جو ایں ویلے رات دے میں دی طبیعت خراب ہوون دے باوجود میں تساں دوستاں دے نال ہم کلام ہاں۔ تاں ٻئی کوئی فرمائش ہے تاں جلدی جلدی کرو تاکہ میں تہاݙی فرمائش کراں پوری لوک مردے تے جیندے رہ ویندن لوک مردے تے جیندے رہ ویندن محمد عاقب بھائی لوک مردے تے جیندے رہ ویندن اے تماشے تاں تھیندے رہ ویندن۔ کھیݙ ول ول اوہا کھیݙیندی ہے۔ پڑ وٹیندے سٹیندے رہ ویندن۔ سر پھرے لوک سر پھرے لوک سر نچاون تاں سر روزانہ کپیندے رہ ویندن۔ محمد کلیم آہدے سئیں ایک شعر میݙی نظر کروچا سئیں۔ بالکل کرینداں سئیں۔ ہتھ جو جھا جھا اݙیندیں توں ہتھ جو ہک جا تے نہہ اݙیندا توں توں تاں جھا جھا اݙیندے رہ ویندن تے ہتھ غریباں تے کیوں سکیندا ہیں ہتھ تاں بھا تے سکیندے رہ ویندن اللہ لی تعدب ایں سیں پاݨی لایا لائی رکھیا ہے اندر دیاں کھوٹاں نوں اساں سجݨ بݨائی رکھیا ہے واہ واہ تے واہ واہ ݙیکھو یار کیا خلوص کیا محبت ہے لوگاں دی محمد کلیم اللہ ساکو یوٹیوب تو تریدا بیٹھے فرمائش وار کیتی پے سئیں میں محمد کلیم دی نظر تے اون دی محبوب دی نظر چار لائناں کریندا پیا سئیں کہ تیری زلف دراز تے پیچ پنل جݙاں کھاندن ول دل ہل ویندا ہے تے تیݙی شان دے وچ میں کیا آکھاں ہل سوچ دا تاج مہل ویندا ہے تے جݙاں زلفاں پاک سجا کھڑدا ہیں مچ ہر پاسے تھڑتل ویندا ہے تے ہک عنبر نئیں حیران کھڑا کائنات دا چیتا رل ویندا ہے سائیں اگر تہاکوں ݙوہڑا پسند ہے تاں ساکوں کومنٹس دے وچ ضرور ݙسیسو۔

کہیں فصل، کہیں واڑی، کہیں رڑھ دی رڑھ دی ری حفاظت واسطے جیڑھا ٻاہروں باڑ لائی ویندی ہے اوکوں لڑھ آکھدن۔ یعنی محافظ سمجھا ویندا ہے اوکوں لڑھے کوں۔ تاں سیاݨے آکھدن جیڑھا لڑھا واہی کوں کھاوݨ لڳ ونڄے تاں واہی ختم تھی ویندی ہے۔ تاں ہݨ لڑھا ملک کوں کھاوݨ لڳ ڳئے۔ کھاندا تاں کڈھݨ دا پیا ہا تاں ہݨ لڳدا ہے کہ ایکوں نگل ڳئن۔ ایندے اچ ہݨ کش نی رہی۔ ایندے اچ نچوڑ ڳئن لوک۔ غریب غریب ترین تھی ڳئے۔ کہندے نی غریب تر غریب تر ٻہوں لو چھوٹا جیہڑا لفظ ہے سئیں غریب ترین تھی ڳئے سئیں۔ تے جیہڑا ہئی نا متوسط طبقے دا بندہ او غریب تھی ڳئے۔ تے جیڑھا نواں نواں اڑدا امیر ہئی او ہنڑ متوسط تے ول ہے تے ہنڑ امیر غریب تے متوسط سارے تقریبا ہکے خانے چ آئے کھڑن وسدے رسدے رہو اللہ پاک تہاکوں خوش و خرم رکھے میں دعا کرینا کہ اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے۔ اللہ بھاویں میڈا وسیب جیندا رہوے۔ میں ولا سارے وسیب دا ممنون و مشکور ہاں کہ میڈے ہک لکھ فالور تھی گئن۔ اے تساں دوستاں نے جتنی میک محبت ڈتی ہے۔ ہک لکھ بندہ یار لکھ بندے دا جیڑا شہر ہوندے او وڈا شہر شہر ہوندے سیں۔ دیکھو کہ ہک لکھ بندہ پوری دنیا دے چوں سرائیکی وسیب دا مینل پیار کریندے۔ تاں میں کوئی خاص شئے نہ لیکن تھوڑی ذرا نوازی ہے بلکہ پہاڑ نوازی ہے کہ تساں اتنی میکوں محبت ڈتی ہے اتنا میکوں خلوص ڈتا ہے نہ میں کوئی مسخرہ ہاں نہ میں کوئی یعنی میں کوئی شعلہ بیان ہاں میں تیݙیاں مٹھیاں مٹھیاں پیار دیاں ڳالھیں چھیڑ ٻہنداں، گپاں شپاں لا تے ٹائم پورا کر گھنداں۔ وسدے رہو، اللہ بھانویں کجھ نہ تھیوے۔ آخر دے اتے کوئی ہک شعر میکوں ݙسو چا، کوئی ݙوہڑا ݙسو چا جیڑھا میں تساں دوستاں دی نذر کراں تے مقبول قلندری سائیں انہاں دی ہک نظم دے چار شعر۔

پڳ دی قیمت ہئی۔ ساݙے ویلے ڳالھ انگوٹھا ہئی۔ ساݙے ویلے پردہ اکھ اچ ہئی۔ ساݙے ویلے اچ گھراں اچ ٻاریاں ہن۔ ساݙے ویلے یاریاں یاریاں ہن۔ ساݙے ویلے قاصد پکھݨوں ہن۔ اڳوں آہدے سئیں ساݙے ویلے وقت پرچھاویں ہن۔ تھوں ڈس ڈیندے ہن وسوں دی ساکوں تارا رستے لائیندے ہن اے بابا سائیں فرمیندے ہن جت شہر دا چوک اے اوں ویلے ات ساڈے جوڑے واندے ہن جت کوٹھی ہے سرداراں دی ایں جھا تے بوئڑ ہوندی ہئی جت ہاڑ اچ مال بنھیندا ہا ساڈے گھر دے نال کیراڑاں دا ہک کھوہ ہئی واندا رہندا ہا ہک چھٹ درباری لٹھاں دی اتھ پاݨی آݨ کے پیندی ہئی۔ نہ کھوہ دا پاݨی کافر ہا نہ لٹھا کلمہ نہ لٹھے کلمہ پڑھدے ہن۔ آکھݨ دا مقصد اے مخمور سئیں دا کہ مذہبی منافقت۔